Et geschitt am Bus, am Café oder an der Salle d'attente. Leit paken den Handy aus a kucke relax an haart Videoen oder telefonéieren iwwer de Lautsprecher, esou datt jiddereen eppes dovunner huet. Déi niewendrun, déi si wuel genervt, verdréine vläit och kuerz d'Aen, mee eppes soen Mécht ee meeschtens net. Mee firwat eigentlech? Dat wollt d'Vidosava Kuzmic am Gespréich mat enger Expertin erausfannen an huet en Test mat verstoppter Kamera gemaach. Reagéiert iergend een oder halen d'Leit de Kaméidi léiwer aus, wéi eppes ze soen? Zwou Plazen, déi selwecht Situatioun, den Handy op vollem Volume. Wéi laang dauert et bis een agräift? Et ass e Mangel u Respekt, mengen ech, vis-à-vis vun deenen anere Leit. Gi mir ëmmer méi récksiichtslos oder geschitt et onbewosst? Dat war eng vun de schlëmmsten a penibelste Saachen, déi ech jee gemaach hunn. E Café um Lampertsbierg. D'Clienten drénken a Rou hire Kaffi oder schaffen um Laptop. Ma dës entspaant Atmosphär gëtt geschwënn gestéiert, an zwar duerch d'Samantha, wat sech fir eis bereet erkläert huet, an der Cover e bësse Kaméidi mam Handy ze maachen. Bannen am Café hu mir dofir Kameraen verstoppt. Ah Schokola chaud s'il vous plaît. An dann ass Showtime. Déi éischt Blécker loossen net laang op sech waarden. Bleift et just bei Blécker oder wäert sech iergendeen aktiv iwwert de Kaméidi beschwéieren? Dat gesi mir geschwënn. Ma wat soen dann d'Leit dobaussen? A wéi enge Situatiounen ass dat do besonnesch nerveg a mécht deen een oder aneren vläit souguer selwer? Oui mais je mets pas trop fort parce que ça peut déranger les gens et du coup je veux pas que ça dérange. Wenn ich grad keine Kopfhörer da habe, ich kurz was einschauen will oder kurz telefonieren will, dann ja, aber sonst nicht viel. Sonst sage ich auch immer, ich rufe später zurück, damit das nicht so ist. Ech kucken se zwar och, mee awer dann wann ech vläit eleng sinn oder wann net souvill Leit do ronderëm sinn. Das stört mich sehr, Also ich hab immer das Gefühl, dass sie halt nicht ähm, darauf achten, dass ihre Mitmenschen auch da sind. Tant que ça reste discret, ça va, je veux dire, hein. Ils sont libres de leur mouvement, mais ça reste discret, y a pas de souci. Moi, ça me dérange pas. Ech trëppelen an der Stad an ech wëll einfach nëmmen de Moment genéissen. A wann d'Leit haart Musek lauschteren oder haart telefonéieren, dat stéiert einfach d'Ëmfeld. An engem Restaurant stéiert et fannen ech oder deemno wéi och am Bus stéiert et. Do wëll een dann heiansdo och seng Rou hunn a jidderee soll do e bësse Rücksicht huelen. Op ëffentleche Plazen, eng Spillplaz oder och nach am Bus geet nach, mee wann ee wierklech an engem Restaurant sëtzt an et wëll ee gemittlech do säin Iesse genéissen an dann ass niewendrun een deen en Youtube Video oder dem Kand eng Mickey Maus do voll Volume lafe léisst, fannen ech net ugepasst, nee. Et puis dans la rue aussi d'avoir les sons de tout le monde au téléphone ou bien leurs vidéos TikTok et tout ça pour les plus jeunes, c'est vrai que ça c'est dérangeant oui. Et hänkt ganz vun der Situatioun of, heiansdo wann ee vläit selwer och mol méi gereist ass oder sou, jo ëmsou méi, fir de Rescht wann et elo net iwwerdriwwen haart ass, liewen a liewe loossen. Mir héieren eis, ciao. Du hues grad iwwer Lautsprecher telefonéiert. Méchs de dat méi dacks? Op eis Facetime, jo, da geet et jo net iwwer d'Oueren. An mengs de dat kéint aner Leit stéieren? 100 Prozent, mech stert et och. Ass och scho virkomm datt ech eppes gesot hunn, jo. A wéi war do d'Reaktioun? D'Leit sinn natierlech ugepisst, mee bon, dat ass mir awer egal. Ech maache wat ech wëll, soen d'Leit dann. Ech traue mech net, mee et géif een am léifste gären eppes soen, mee nee, nee ech soen näischt. Subi, da wéi geet et dir? Vläicht kréie mir jo an eisem Test mat verstoppter Kamera eng Reaktioun erausgekëddelt. Mir ginn ee Schrëtt weider a loossen d'Samantha iwwer Lautsprecher telefonéieren. An nach ëmmer seet keen eppes. A firwat genee dat dacks de Fall ass, erkläert eis op der Uni um Belval d'Professer fir Sozialpsychologie Katharina Schwarz. Wir möchten nicht in den Konflikt treten, Konflikt ist immer Risiko, Konflikt ist auch unvorhersehbar, wir wissen nicht, wie die andere Person dann reagieren wird. Und das ist schon eine ganz schöne Hürde. Also wir brauchen schon eine ordentliche Motivation, um sozusagen in den Konflikt zu treten. Een anere Facteur, dee matspillt, ass dee sougenannte Bystander-Effekt.

interessanterweise die Wahrscheinlichkeit, dass ich selbst nichts tue, auch weil ich mich viel weniger verantwortlich fühle. Man hat das Gefühl, die Verantwortlichkeit verteilt sich über alle Leute, die eingreifen könnten. Also mit jeder Person, die mehr da ist, bin ich weniger verantwortlich, selbst was zu tun. A géint dëst kollektiivt Behuelen dogéint ze steieren, wier schwiereg, well een an deem Fall d'Opmierksamkeet op sech selwer géif zéien. Dofir géifen déi meescht Leit de méi subtille Wee vum Bléckkontakt wielen, fir hir Meenung däitlech ze maachen.

Ok what's going on But is even if I'm very like good mood I say it's fine It is enjoyable for Barbie I'm look at the screen too It's depend of my mood. Wéi mir op esou eng Situatioun reagéieren, hänkt och dovun of, wou mir sinn a wéi eng Erwaardunge mir un déi Plaz respektiv un de Geräischpegel hunn, erkläert d'Katarina Schwarz. Was dazukommt ist, dass in geschlossenen Räumen, zum Beispiel Bahn,

Also ass den Tram déi perfekt Plaz fir den zweeten Deel vun eisem Test. Et ass dat selwecht Spillche wéi am Café, dës Kéier just mat méi Leit ronderëm. Erhéicht dat eis Chancen, dass een eppes seet oder eben net? Was man natürlich auch öfter sieht, ist eben diese Blickaufnahme mit anderen.

An d'Samantha, dat zitt seng Aufgab weiderhin knallhaart duerch an zwéngt d'Leit matzelauschteren. Méi Récksiicht am ëffentlechen Transport, dat wënsche sech och d'Fuergäscht an aneren europäesche Stied. Zu London ass dowéinst lescht Joer eng Sensibiliséierungscampagne an d'Liewe geruff ginn géint déi sougenannt Headphone Dodgers, also Leit, déi keng Kopfhörer benotzen. Eng änlech Campagne gouf et och schonn zu Lissabon an zu Dublin ass eng an der Maach. Ma wéi gesäit et hei am Land aus? Op Nofro beim Mobilitéitsministère heescht et, datt all d'Acteure vum ëffentlechen Transport zu Lëtzebuerg zesummen decidéiert hätten, nach dës. d'Joer eng Sensibiliséierungscampagne zu dem Thema ze lancéieren. Dat Gefill, wat deen een oder anere vläicht huet, datt ëmmer méi Leit sech esou behuelen, kënnt net vun ongeféier. Vue datt et haut méi Smartphones gëtt wéi fréier, ass d'Probabilitéit fir esou ee Behuelen domat och geklommen, einfach well d'Geleeënheet sech dofir bitt. Net ëmmer stiechen Egoismus oder Respektlosegkeet dohannert, erkläert d'Katharina Schwarz.

Eigentlich nicht mehr wahrgenommen werden, das heißt, man merkt vielleicht gar nicht, wie man andere gerade stört. Heiansdo sinn et déi kleng Saachen, déi den Ënnerscheed maachen. Kopfhörer undoen an aus engem haarde Smartphone gëtt nees e private Moment an e bësse Rou fir all déi aner. Richteg esou. A mir haten an deem Kontext eng Ëmfro lancéiert op rtl.lu. Eng Fro hei war, Fannt Dir, datt dat haart Benotze vum Handy am ëffentlechen Transport méi streng misst gereegelt ginn? Bal all Mënsch stëmmt deem zou, just de Grappvoll brauch keng méi streng Reegelen oder den haarden Handy fält hinnen guer net op. Bei enger zweeter Fro, do goung et ëm den Handy am Restaurant, misst hei méi haart duerchgegraff gi wa Cliente mam Handy stéieren. Och hei stëmmt eng grouss Majoritéit deem zou, ëmmerhin 8 Prozent fille sech net gestéiert a puer Leit hu keng Meenung dozou. Bei der Ëmfro do hunn iwwer 3.200 Leit matgemaach.